Ta interesante pa bo por bira mas sabí ku ayera anto dis pa bo bira pa bo bira mas konsiente den bida. Mester ku e remedinan a bira mas mas modernisá manera nan ta bisa, pero kòrda mester keda kuidá. Ke tur bai? Laga nos bai switch mesora ku Dudley pa asina nos kuminsá ku nos programa di.

Sí, nos tin Duttley caba aquí, na línea. Sorry pa e técnico, pero ya, tabi mi esta tras e control, tabi mi esta tur cosa aquí. Duttley, awe, bueno, na primer lugar, bon nochi. Na Hulanda tambe ta feliz Mardogaso tiene ta sigui nos na Hulanda tambe. Um, Deut libo nochi, awit un dia, basta basta interesante, basta delikado pa para riba dje, pasobra ta tur hende a sobi a a a ta a logra mira sin ku padan ta un survivor. Pero awit un dia basta Nos ta bisa pa tur esunnan ku ta un survivor. Tin ku ta mas grandi ku mi, tin ku ta tin mas edat ku mi ta ku ta un survivor. Ke tur bai di hiv. Dudley, kico bo por konta nos di e dia tan espesial aki? Oke, bon nochi na tur bo televidente, oyentenan riba bo plataforma di Positive Media. Awe nos ta konmemorá, honrá, loke nos ta yama HIV Survival Day. Esaki ta un dia spesial kaminda rònt mundu organisashonnan ku ta traha riba tereno di hiv, tantu e parti preventivo, e parti di apoyo, e parti di sosten, e parti di guia, di konseheria, ta para un ratu ketu i reflekshoná riba tur esunnan ku a siña biba ku e vírus aki, sigui nan metanan den bida, perseverá, respetá, lucha pa e derechinan di e personanan hiv i duna importansia na e persona ku ta biba ku hiv. Anto. Ta importante pa nos por sa un tiki di historia pasobra promé ku mi bisa di kon ta ser ta konmemorá e dia aki HIV Survivor Day. Ora nos bai den historia di hiv pasobra hopi biaha hende ta puntra ta di unda e kos ku yama hiv aki a bini? Ta di unda e vírus ki a sali? A Si nos bai wak bon den historia, anto ami hopi bia mi ta gusta documentá e tipo di cosnan aki pasobra como un persona cu ta involve binticuater shete den dje ta importante pa bo sa. Hiv a cuminsa pa e den añanan cincuenta i shete. Poi den añanan cincuenta i shete hiv a cuminsa, esey ta un esey ta e prome aña cu nan a diagnosticá un persona di descendencia haitiano di cuarenta y ocho aña cu tabata tin hiv. Pero den e momento ey nan no tabata sa kico e virus aki ta come y bebe, que men pero el a worde diagnostica e ta un virus cu ta bini di macacu, anto e ta biba den macacu, macacunan sa con biba cune, como e ta parti di nan. Nos por bai hasi mili un kos kontra mili di un forma buska pasá ku ta hende a kome karni makak lo ka ki tur tip di kos. E ni ta probá los ta lag'é t'ei nan. Pero den añanan ochenta i unu, na aña diecinuebe ochenta i unu, ta e aña ku HIV, aids a bira un pidemia, e decir ta e aña cu e virus aki a plama cue mundo den su gara y in hopi hende a cuminsa wordo infecta. Anto parti di infeccion aki tabata ta cu un dje gruponan cu n'e momento ey a, manera ta bisa, palo nos a faltaba bati cacho, un dje gruponan cu nan a cuehe ta e grupo di hendenan, hende hòmbernan homosexual, ku ta nan tin e vírus, ta nan ta transmití e vírus. Anto esei a kousa hopi polémika, a pone ku un dado momentu riba e grupo aki tabata tin un stigma, tabata tin un stèmpel asina fuerte botá ku ta nan ta kousante di hiv, kaminda poko poko a bin realisá ku hiv ta un vírus. ku ta wòrdu transmitido di hende pa hende ora nan tin kontakto seksual ku otro. Anto esei ta pone ku un hende ku ta infektá ku hiv por kun infektá un otro persona sin e sa pasobra bo no tabata mira. Den komienso ora e pidiema aki a kuminsá E manera ku el a ataká mundu, esei a pone ku un dado momento bo por a mira siñalnan, bo por a mira kon e hende ta kambia den un frekuensia di dia, siman, bira totalmente un hende ku bo ta bisa, Kiko ta e situashon? Kiko ta e problema? Ke ta pasando? Pasobra ora e epidemia aki a kuminsá no tabata tin remedi, no tabata sa kon ta kontrol'é. Kiko tin ku hasi ke Mandy ta mira tabata mira e uitslagnan bin na kurpa di hende anto nos ta kuminsá realisá ku kiko nos ta bezig ta dil, kiko e ta hasi, kabei ta kai, hende ta bira swak, hende ta bira flaku, hende ta bira paralítiko, pèrdè bista, haña komplikashonnan, no tabata tin nada. Bo a komprendé? Anto den e prosesonan ku a pasa tur e añanan ei Tur e decadanan ey cu hiv tabata e e virus cu a bini pa destrui e mundo, pa pone hende para un rato ketu, pa laga nos realisa con fragil nos ta como hende, como persona, am basa basa riba sexualidad, e forma cu nos ta atende cu nos bida sexual, e forma cu nos ta atende cu nos salud sexual. Hende a kuminsá mira kon un tiki mas konsiente ku e libertinahe, e libertat ku ta tin den sèks, ku ku tur kos hende ta hasi, no ta tene kuenta ku nada, a kuminsá haña, a duna miedu, pasobra bo no sa ken ta ken i ken tine, i ora e kuminsá duna señalnan di kon e hende tine, pasobra ya kaba e hende ta den un fase ku e ta bai tèrminá. ke Mandy e ta den fase ke tunga bai muri, anto bo ta kuminsá realisá. Pero tur e kosnan aki tabata temporadanan ku ami mes a mak mi den e periodo ei ku mi tabata biba na Trinidad, mi tabata studia na Trinidad, mi a mak mi esakinan, mi a mira kon malu hende por bira, kon fragil hende por bira, kon lihé hende por bai for for di bo bista pasobra no ta tin nada di hasi. E úniko kos ku bo por a hasi ta papia, konsolá, duna e counseling spiritual, duna e hende e fortalesa spiritual pa e apseptá ku loke ta pasando kuné ta un realidat. Anto ya, no tin nada mas di hasi di verwagt morto, pasobra ta esei tabata e realidat di hiv, aids. E tabata gewoon n'e momento ei nos tabata papia di aids, pasobra. Loke bo tabata mira ta e komplikashonnan ku aids ta trese ku e hende ta kambia, pa nos pone di un forma pa hende komprende, bira un monster bo bo dilanti, flaku, heridanan ta sali, e ta e ta pèrdè tur dominio di su kurpa, diarea, tur tipo di kosnan aki. Anto esakinan tabata e kosnan ku tantu enfermero, boluntarionan, hendenan ku a kuminsá tin empatia, ku a kuminsá mustra interes pa yuda, pasobra loke bo tabata mira bo dilanti, bo no tabata ke pa niun di bo ser kerinan pasa di esaki. Mi ta kòrda ora hendenan haña sa ku nan tin un ser keri òf un konosí ku tin aids, tabata un kuestion di doló di di yoramentu, di desesperashon, pasobra tur hende tabata sa unda e kos ki ta bai kaba, na ki punto e ta bai yega. Ke men, bo no ta tin nada di karga speransa, pasobra no ta tin speransa. No tabata tin un kos pa bo ankra bo mes na dje ku no ta e solo echo di kere den Dios, si ta esei ta e fe ku bo tin. Anto kere ku tin algu mas haltu ku esei ku por yuda bo haña e forsa pa dil ku e situashon. Kamen di famianan ku ta pèrdè hendenan, konosínan, ruman, tio, whatever, e kos ei tabata un periodo duru, tabata un periodo di lágrima, di doló, pasobra bo no sa kiko bo ta tin ku hasi. Anto ami ku a eksperensiá aki por bisa bo ku sí, E tabata un tempu di frustrashon, un tempu ku abo mes komo esun ku ke yuda tin ora por bira deprimí pasobra bo ta hasiendo e trabou tur dia. Anto ku un dado momentu bo tambe tin ku buska kon bo ta sali fe dje. Bai dil ku bo mes pa bo bin bèk. Na aña dos nuebe no benti i seis tabata e promé e aña ku a kuminsá haña e promé. remedinan cu nos ta ban purba wak cu por yuda e persona y djenan a bini e nomber hiv cu nos ta bisa ta e human e e virus cu ta ataca e sistema immunologico humano hiv anto eynan a cuminsa e anti retroviral treatment art Eynan a cuminsa duna e remedinan cu nos ta yama antiretroviral cu ta rem e virus, pero den e prome añanan e no tabata ta un exito. Tin hopi hende bebiendo e antrva e remedinan aki, e ART, e ART aki. Nos, mi mes a experencia, aki na Corsou nos tabata papia di AZT, nan tabata yami AZT, am ta tin hendenan ku tabata bebe esaki diariamente tres bia pa dia, tantu tablèt, tabata hopi tablèt, tabata tin hendenan ku tabata muri di e proseso di intentá wak ku e remedi aki ta funshoná. Ok, ke mendi e hendenan aki tambe tabata survival, pasobra. A pesar cu tabata tin un remedi, tabata tin hende cu a muri bebiendo e remedi, siguiendo e tratamento, cu speransa cu nan curpa lo custuma a brasa e tratamento y cu nan lo keda biba. Anto esey tambe tabata un parti di e dolo, un parti di cu hende a cuminsa sinti E impotencia tin un remedi pero kico awor? Kico mas? Y asina añanan a sigui pasa, a sigui purba, a sigui traha, a sigui haci research, a sigui haci investigacion, laboratorionan ta wak kico kico kico cu poco poco, poco poco nos a drenta den e era cu por fin truvada a bira un dje promé di midinan di HIV ku di bam ku esaki tabata e hit, mas nan ta bisa e home run ku a kuminsá duna speransa. Speransa na tur esunnan ku ta biba ku HIV. Pero na mes momento ku e tabata duna speransa, e tabata duna desapunto tambe. pasobra no ta tur kaminda por añe, no ta tur hende por a yega na e remedi, paso ta tin paisnan manera Africa, paisnan cu ta tin un pobresa asina grandi pero tabata tin asina tanto infeccion di hiv, anto mester a cuminsa wak organisacionnan cu ta cuminsa traha riba e tereno aki e investiga bai den profundidad con por yuda, kico por haci, unda por pone, con por. Bo por ban duna e apoyo, e sosten pa hendenan aki tambe por sinti ku nan tambe por haña un chèns. Ke men tabata henter un lucha, henter un struggle di hendenan ku ta tabata involve, di nos bisa boluntarionan, alliesnan, tantu dje parti di e komunidat di hendenan ku nos ta bisa straight, hetero i tambe e komunidat LGTBI. I straño ku tabata ta cu den e proceso aki e comunidad LGTB e e Lesbian and Gay Community ta esunnan cu a cuminsa forma e gruponan di apoyo, ta esunnan cu a cuminsa interesa den ban forma voluntarionan, counselornan, per-educatorsnan, tur e tipo di hendenan ku nos tin mester pa por yuda i duna sosten na e komunidat grandi na e mundu kompletu ku ta den gara di hiv, aids. Anto p'esei awendia hopi di e hopi di e gruponan LGBT ta e gruponan ku ta pioneronan ku a pone fundeshi ku a konstruí tur e sopòrt grupnan ku ta eksistí ku awe bo ta bisa tin hendenan ku ta duna di nan kurason i di nan entrega kompletu na e komunidat kompletu di mundu sin importá orientashon òf ken e hende ta, pasobra hiv, aids a bira un vírùs ku ta afektá hende. Ya nos no ta papia mas di ta gay, ta straight, ta tal, nò. Caminda tin hende cu tin relacion sexual cu otro sin proteccion, sin conoce otro, hiv por bini y contagia. Hiv por bini y penetra y drenta y haci daño na curpa dje hende. Ok. Einanan basá riba tur e diferente kosnan ku a kuminsá hasi pa fortifiká e komunidat di HIVnan, di hendenan ku ta biba ku HIVnan, a a kuminsá papia riba e parti di derechi humano, e parti di derechinan, kiko. tin ku hasi, kiko no tin ku hasi, kon tin ku protehá e hende ku ta biba ku hiv, kon por duna e hende ku ta hiv un mihó bida, kon por strukturá am leinan, po am pòlisinan, kondishonnan ku tin, konstitutonan ku tin den kada pais pa e hende hiv por haña kaminda di kana. Pasobra un dado momento e hende hiv a bai den un posishon manera un kakalaka pushá den huki. Anto a ki ora bo por trap'é mata. Ki men di e hende hiv positivo tabata pèrdè hopi derechnan basá riba diferente parti di mundu kon nan tabata atendé. Pasobra e promé imágen ku mundu ta tin di ora bo tin hiv ta morto. I tur kaminda bo tabata wak ora nan ta hasi propaganda òf ora ta hasi kos nan ta usa e karpachi, e dos wesnan krusá den dje. Pasobra ta seta e imágen. ta con tempo nos a bin yega na crea e cinta corá cu ta representa e trabou di Hi-Vee, Hi-Vee na henter mundo. Pero prome ta e cosnan tristu, imagennan cu bo ta bisa dicon. Pero den tur e procesonan aki, e desaroyonan, a yega un momento cu banda di tur e cosnan cu ta haci pa haci comunidadnan consciente, haci mundo consciente di ku esaki ta un dje virusnan, un dje epidemianan ku no tin kura ku ainda ta trahando riba dje. Ponendo atenshon riba tur e partinan di derecho humano, tur e kosnan ku mester kambia, a yega un parti kaminda e grupo di hendenan ku ta sobrevibiente, anto hopi bia ora nos ta papia di sobrevibiente di hiv, Nos ta papia ora e hende tin dies aña ku hiv. Ora e hende pasa dies aña e ta un sobrevibiente di hiv, pasobra ta poko hende tabata yega dies aña. Oke, apesar ku remedinan tabata mehorá, apesar ku ta tin desaroyo riba remedinan, ta esun ku yega dies aña ta un survival. Anto Chinanan a bini e idea pa krea un dia kaminda e hende ta pone atenshon riba e personanan ku a sobrebibí ku hiv. I un di e kriterionan ku a pone ta ku ora e hende pasa dies aña bibando ku hiv e ta un hiv survival. E ta un HIV survivor pasobra den e dies añanan ei el a lucha. El a lucha ku su mes, ku su aseptashon, su disiplina den bebe remedi apesar ku tin momentunan ku e por wòrdu deskurashá, e rèspèt propio, e balor pa su mes komo hende. i duna su mes e lugá ku e meresé komo persona HIV-positivo pasobra e no a entregá meimei di tur e situashon, meimei di tur e diskriminashon i stigmanan ku mundu tabata pone riba e persona HIV-positivo. Anto einanan, e grupo di hendenan ku a reuní a krea e dia aki ku yama HIV Survival Day ku ta wòrdu selebrá dia sinku di hunio. Anto ku driba e dia ei ta pone atenshon riba e balor, e perseveransia, e loyalidat ku e persona ta tin ku su mes, e personanan ku a duna e apoyo pa e persona ei por yega na e kantidat di aña ku e tin, anto e lucha pa keda fiel na su tratamentu, pa asina e por sigui biba, e por sigui tin salú i e por sigui logra su metanan. Awe nos ta na dos mil binti i sinku, mas ku kuarenta i piko aña a pasa ku hiv ta eksistí den nos mundu moderno. Anto nos ta den e lucha ainda. Pasobra ainda nos ta karga e speransa ku lo bin, algu ku por kura, ku por kontrolá e vírùs aki definitivamente. I tur e hendenan, i tur e hendenan ku ta survival, ku ta sobrevibiente di hiv, ta parti di e lucha aki, ta parti di e masa di hende, masa di hende ku tur dia ta lanta fo'i nan kama, bebe nan remedi, fokus riba bida, fokus riba futuro, ku vishon pa yuda, pa duna apoyo, pa duna sosten, ban traha, ban kambia, ban hasi e bida dje persona hiv positivo. I nos na Kòrsou tambe ta forma parti di dje. Pa chikitu ku nos komunidat ta, nos tin un organisashon ku ta para pa derecho dje persona hiv, ku ta para pa un mihó bida pa e persona hiv den nos sosidat, pasobra e mester bira parti di nos sosidat, pasobra e manera ku e hende hiv ta wòrdu tratá den nos komunidat, apesar ku tin remedi. Pasobra mi no ke kita esei. Tin remedi, remedi di bon kalidat, pero loke ta e bida sikososial no ta na sa lugá. Tin hopi kosnan ku ainda e e komunidat aki tin ku ban drechá den diferente aspekto pa por yega na e kalidat di bida ku e persona hiv an positivo tin mester den un komunidat di Kòrsou ku hopi biaha ta propagandá su mes komo un komunidat, komo un un sosiedat di prime di promé mundu, kaminda e forma ku nos ta atendé ku salú di hende ta kompletamente robes. Anto esei ta e kos. Kemendi mi ta bisa na Kòrsou tambe nos tin survivalsnan, pero nan ta haña e atenshon, nan ta wòrdu rekonosé komo survivals, Nos tin hendenan ku tin mas ku trinta, mas ku kasi gigando kuarenta aña òf ka pasa kuarenta aña ku ta biba ku hiv, ku ta sali kaya tur dia ei fonan bai traha, hasi loke nan tin ku hasi. Nun hende no sa. Ta te ora nan habi nan boka bisa, pero tòg nan tin ku skucha diskriminashon, nan tin ku skucha palabranan di insulto ku abo ku no sa mes, sin bo sa bo ta beza ta tirando bo veneno riba un hende ku por ta a lucha for di day one ku el a haña sa ku e ta hiv positivo te awor aki kaminda e ta sin niun sosten, niun apoyo pasobra te awe ainda nos ta mira esaki komo algu, ugh, komo algu di abo ei ami aki. Anto lubidando cu hiv por presenta den cualke di un di nos tur su bida. P'esey hiv Survival Day ta un dia importante. Ta un dia cu mi ta spera cu un dia na Corsou nos lo dun'e e luga que merece mescos cu nos ta duna tur otro cos, mescos cu nos ta duna temporada di cancer, temporada di sinta ros, tur esakinan. Laga nos ban duna tambe rèspèt i balor i honor na e personanan aki ku ta biba ku e vírùs aki, ta sigui lucha. I laga nos stòp di kuminsá usa e terminonan nan, ma e ta kastigu di Dios ku tin por di e kosnan. Nò! Nos no ta ken pa husga nunghende, pasobra no ta tur hende a busk'é. Tin hendenan nan a haña nan di esei situashon dor di a konfia un hende ku nan a kere ku tabata bon, ku tabata limpi, pero ku tabata sa bon bon kin ke ta karga den dje, pero tòg a hasi abuso i uso dje konfiansa dje hende i lag'é ku e pakete aki. I ta p'esei Survivor Day ta e dia no solamente pa nos rekordá. e persona hiv positivo di su mishon ke tin ku su mes den bida di protehá su mes, kuida su mes, protehá su salú, protehá su bida seksual, ok, pa e no tin ku reinfektá su mes. Pero tambe e ta un momentu ku nos komo hende, nos komo siudadano tin ku para ketu na realisá ku no ta tur hende por karga e peso ei. Oke, tin hende ku mester apoyo, tin hende ku mester sosten, tin hende ku mester di un man pa yuda nan sigui kana. Pasobra no ta tur hende ta mesun fuerte, no ta tur hende ta mesun kos. I si nos komo komunidat, i si nos komo hende, hòmber i muhé, hóben, adulto, di edat avansá, no realisá esaki, Kada dia nos ta pone esunnan ku ya kaba a pasa dies aña keda skonde nan mes pa pa pa no sa i no sali i yuda i duna un bos pa sa ku nan tin i ku nan por duna un kontribushon ta pone ku esunnan hóbennan ku ta bini ta bai for di e pais aki pasobra nan no no ke keda den e situashon aki nan ke algu mihó i ku tur nan derech ku tur nan derechi pasobra otro parti nan di mundu a pasa tur e tipo di trapi i drempelnan ku nos ta keda pone ainda pa no deal ku esaki manera tin ku deal kune, dje forma ku tin ku deal kune, ku e seriedat, onestidat, empatia ku mester deal kune, pasobra e ta un dia importante, e ta un dia serio Pasobra si un hende a biba dies aña largu, treshent sesenta i sinku dia di aña, sinkuenta i dos siman, djes dos luna, binti i kuater ora, ta lanta, ta saka un pulchi fe un pòchi di trinta tatablet, bebel e tur dia, i nos sa ku nos kultura ta ku bebementu di remedi, anto e ta kos di bisa e ta un sobrebibiente. e ta un survival. Gertrud ba bisa kuenti historia ku nan a kuele plake riba riba gay, riba homoseksual. Pero si nos bai bèk den historia tambe ku. Ta tin un mucha, un hoben, mester un mucha ku a pega HIV, ku HIV mi ta kere aba tambe sa di e historia, tambe ku nan a plake bisele ku e lo e la drumi ku hòmber, pero kiko mucha por drumi ku hòmber ta hasi? Bo por konta un tiki di e historia ei tambe, ya hoy mi por komprende di e historia ei tambe, pasobra e mucha hòmber ei, pa ami ketu bai e ta un survivor master ke no tei, pero e la lucha ku stigma, bullying. Nos a bisa tur kos te ku e mama a lanta un fundashon pa riba su nòmber. Pero si nos bai den e historia ei, dje mucha ei, e mucha ei a pasa den hopi kos. Skol a ningé, hunta kiko, te ku ora el a gradua ya. El a gradua, pero den su graduamentu, despues di su graduamentu. el a pasa pa un mihó un mihó bida pero si nos bai ku e historia dje muchu hamber ei bo ta kere ke tu bai ku awor aki e kos ta ke tu bai ta ripitiendo den e mundo moderno aki? Wak tin serto parti di mundonan si e ta ripiti pasobra no ta e muchu no ta e muchu hamber so tu muchu muhé tambe ku su mayor a pasa e hiv p'e mende e mucha ki a nace cu hiv ke men no ta e a busque ta su mayor ta tine neligencia di su mayor a pone cu tine tambe ta un mucha muhe cu a haci hopi e tambe no tey mas pasobra e tambe a a a a a bay sosega pero tur esakinan ta mustra nos con fragil bida ta. Pasobra e muchanan aki no ta nan tabata tin relacion, ta e e esun cu a duna nan bida tabata tin e relacion. Anto nan a haña nan tatin cu nace cu esaki, anto crece sin a biba cu esaki como parti di nan bida. Ta totalmente diferente ora bo ta un hende grandi cu consciente Bo sa kiko bo ta bisa kuné? Bo sa ku bo tin ku usa un protekshon, pero bo ta bai e tòg pur pa abrí pasobra bo ta esei bo ke. Anto ahora bo tin ku dir ku e konsekuensia, oke, di loke bin. Pero un mucha ku dor di enkuentro di dos persona ku a tene relashon seksual sin protekshon, kisa unu sabiendo ku e tin un vírus, e otro no sa, a prokrea un yu.

Paso tin hende nan ta biba den condicionnan asina malu cu por ta nan no ta yega niun clinica pa nan por haci e tipo di testnan ey. Ke men nan ta sali den estado, nan ta bay dje proceso cultural di nan tribu, di loke sea, te ora e yunanse ba comprende ke men di e e muchanan aki cu awe a muri na un edad di adulto, nan ta survival. Nan ta imágen i ehèmpelnan di sobrebibientenan ku a lucha den un sosiedat ku tabata tin su prehuisionan, su stigmanan, su diskriminashonnan, ku tabata pone e e dede riba e e persona aki di tal forma ku ta bai la ke sintié ménos. Pero danki Dios, e hendenan aki tabata tin mayornan ku a bira konsiente. ok, cu a reconoce nan parti y a duna apoyo y sosten na e yu pa e por a crece den un sociedad cu e sa cu e sociedad aki ta cruel, pero tok el a pone su yu crece gradua, por tan e no a disfruta di su graduacion dor di tin un trabao, pero sikiera el a yega na un punto di su bida cu el a mira e hende aki crece y desaroya. pa komprendé pasobra esei ta e punto e e esperansa tabata limitá den sierto kosnan pero ta e hende su boluntat, su kurashi, su su inisesiativa i perseveransia di bida ta pone ku e hende ta lucha pa bai dilanti apesar kisá kon kruel e mundu por ta. I tin partinan di mundu ku ainda ta kruel, ku ainda e krueldat aki ta esistí, e bullying ta esistí, e mustra dede, e tur e kos aki ta esistí. Ki men di tin hopi trabou di hasi ainda. Nta tur kaminda ta ta manera un Europa, manera un Hulanda, manera un Kanada, ki tipo di kosnan ei. Awendia ata nos tin un merka, ata nos tin un merka ku awendia a sera tur porta. pa hendenan ku ta hiv positivo, hibando nos bèk na e krueldat ku porta Dios paraden ku nos no bèn e nos ku un brote di aids. Bo a komprendé? Ke men di, e bo ta bisa en bes di nos bai dilanti, nos ta bai bèk atras, nos ta bai bèk na añanan ochenta ku e kos aki a kuminsá ku hende tabata kai morto manera padestul. Paso bo sa kico ta ta e nificacion di tic aids. Paso ni hiv nos ta taña me, nos ta taña me aids. Asina fuerte e palabra ta bin dilanti, aids. Ta aids bo tin. Bo comprende? Ta awe nos ta papia di hiv, ta awe nos sa e diferencia entre hiv y aids. Cu hiv ta e virus, aids ta e loke bo ta akiri, e malesa con e complicacionnan cu ta bay bini ora bo no cuida hiv. Pero ta tin un periodo cuidando hiv, nos herinan tabata muri, nos herinan tabata termina riba cama morto, pasobra maske nan tabata bebe nan remedio cu fervor, cu speransa, e curpa no tabata procese manera mester ta. Y esaki tabata dolo pa farmaceticonan, hendenan cu ta traha remedi, pasobra bo ta keda puntra, Kiko mas? Kiko tin ku hasi? Kiko tin ku kambia? Kiko tin ku bak pa e kurpa por tuma e kos aki? Kementa añanan duru ta tin ora den añanan ochenta, ochenta i un ku e kos aki a kuminsá. E añanan k'a sigui tabata nan añanan duru, añanan desisivo pa ku awe nos por papia ku nos tin survivalsnan di hiv, nos tin sobrebibientenan di hiv. den tur parti di mundu, incluyendo Corsou, e ta un lucha, e ta un lucha no solamente di esun, pero e hende tambe cu ta duna su apoyo, cu ta duna su sosten, cu ta ei como boluntario, cu ta ei como am consehero di hiv, como peer educator, pasobra nos tambe ta carga e speransa di por mira e hendenan aki un dia sano, Di por mira hende nan ki un dia sin e doló di kabes anto e generashon ku ta bini tin un bakuna ku nan tambe por pasa ku ta evitá ku nan ta kontagiá. Tremen. Si nos niun komo hende no kuminsá realisá kiko ta nos granito di arena den henter e plan di prevenshon aki nos no ta yega Anto no, en bes di nos laga e hende hae vei, tuma e kurashe di sali bin dilanti, papia, kompartí su eksperensia, yuda nos na komprondé mas, yuda nos na yega mas serka di nan bèrdat, nan realidat. E no ta e kambio no ta bai bin. E ta keda un kos ku kada be remedi nobo a bin, tratamentu nobo a bin, ban kambia e nòmber na tal, awor ta tal sistema bo tin ku bis'é, ta tal forma bo tin ku bis'é, pero kiko ta kambia? E henden ta kambia, ta e konseptonan, ta e lokualnan ku nos tin ku usa i bisa ta kambia, pero e hende su manera di pensa, e hende su manera di mira e kos ta keda misun kos. Nos ta keda den kouchiboulo. y na Kòrsou nos ta den e kouchi boulo ei apesar ku tin desaroyonan rònt di nos. Nos ta den e pensamentu mediokre ei, e pensamentu bobo ei di mira e kos aki komo un kos di morto. Kaminda por ta un hende ta haña kansa awe, muri afia un siman y e hende ku hiv ainda ta biba, ainda ta lucha. Ke mi a di? pa nos por komprondé e dia aki, nos tin ku komprondé tambe unda nos mes ta pará, unda nos kada unu awendia ainda hende ta tuma risiko den sèks. Ainda nos ta nos ta tras e filosofia karni riba karni. Ainda nos mayornan ta spensa ku nan nan yunan a den adolesensia, den pubertat, no ta tene relashon seksual eifonan sin kondom, sin protekshon. Ainda nos ta biba den e mundo di di di Disney ei. Oke, ainda nos ta ainda nos nos ta kere ku ta e hende hòmber so ta hasi kos desformal. No, ta tur dos ta hasi kos desformal, tantu hende hòmber, hende muhé. Pa compra di awendia cortamento di oreya un bit no ta cos di hende homber so, ta cos di hende muhe cu hende homber. Pa comprende falta di responsabilidad, tuma risico den contacto sexual ta seki homber y seki muhe. Anto e nan e cosnan ta sinta. Pa comprende, anto esaki tambe bo ta bisa si mundo ta bay riba e draai aki, Un dado momento e hende haive posesivo tambe ta kue su drive. Ki mi tin kuné es? Ki ta interesá mi? Bo a komprendé? M'a bebé den medi awe, mi no ta bebé sin maki, m'a salí kaña, m'a be groove, m'a be dal aki dal ayá, m'a infektá, a kaba. Nos ta papia di undetectable, uninfectable, pero nos ta dunando hende nan e responsabilidat ku nan tin pa mantené esei manera mester ta, pa nan por kuida nan mes, protehá nan mes i protehá e komunidat nan. Nò! Paso tini nan ta bebe, nan yeg'é, dòkter a bisa nan e nan ta dal bai. Bo a komprendé ke men di e e ta un balansa ku nos tin wak di tur dos banda. I kuantu di nos ku ta papia di hiv, ku ta propagandá di hiv, tin un kondukta ku no ta kuadra ku nada ku ta sali fen nos boka? Paso si tambe tin. ok nos ke papia nos ke grita nos ke hasi nos mes role model kaminda nos no ta role model nos tambe ta hasi nos kosnan deshonesto pero tog mi ta bisa bo Reg bisti kondom am kiko kiko kaminda mi mes ta kade riba kade mi ta dale kon ku para keda ta komprende nos ta papia di respet nos ta papia di balor nos ta papia di kiko pero nos mes ta ta ta ta hasi redu riba esun hiv positivo ku nos konosé. Anto nos ta yama nos mes boluntarionan, edukadornan, konseheronan, per educatornan ku ta traha pa prevenshon di hiv i seksualidat. Tur e kosnan aki ta kosnan ku. Nos tin bo para ketu na dje, pa nos por komprendé ku e dia aki no ta solamente e hende ku ta haya be ta survivor, nos tambe ta survivor. Pasobra mi ke men di bo por gusta un trabou pa hopi tantu, pero bo ta puntra bo mes, Kiko mi ta hasi de e kos aki si tin otro kos ku mi por hasi? Lo comprende? Kico mi ta keda kinan si mi por bay algo mas miho? Anto esey ta e entrega, esey ta e pasion, esey ta e motivacion cu bo tin di trece un cambio cu mañan cu Dios kee no solamente abo ta beneficia di dje, pero otronan tambe cu ta e generacion cu ta bini por tin un miho bida. Anto mi ta duna na e persona cu ta bibando cu hiv e chance di porfin dal e stap mustra su cara, laga su bos wordo escucha, anto cu mañan cu djos ke a tin pari ai or nos ta recorda sinku di juni nos por record'e di un forma mas grandi por ta cu un manifestacion caminda tur hende hiv ta bin huntu y reconoce cu nan ta sobreviviente di un virus cu ainda un malesa cronico cu ainda no tin cura p'e. Bo ta kere den futuro nos lo por tin un un grupo di hiv aids survivor riba bidionplein pa kòrda un ratu riba e hendenan ku no a sobrevivì pero tòg nan ta keda un survivor? Mi ta kere tur kos ta posibel. Nos tin ku traha p'e. Mi ta bisa bo, pa ami, mi no ta bai, mi no ta un hende ku ta gusta kana òf bula ku ala i manteka. Si aki un aña, dos aña nos tin dje sinku hende ku reuní un kaminda públiko i hasi algu ke dia aki, ya ta e komiensu. E por ta dos mes ku sali papia dje dia mustra importansia di dia e kambio ta bini. Bo a komprendé ke men einan nos lo kuminsá kisas ku stap di mor hoy, pero nos ta yega e meta final ku nos tin. Pasobra si nos keda asina akí un dado momento e sudan ku ta bezig ta kansa, ta bira hende grandi, ta bai. Bo a komprendé? Nos yu no t'ei pa semper. Pero si nos no kuminsá mustra e e e e e e importancia dje cosnan, nos ta keda draai den un circulo vicioso y keda carga awa riba laman. Maske cuanto nos papia di undetectable, maske nos cambia tur tipo di terminologia, nomber y señalnan, kico sea, no, e hende mester cuminsa bira e hende, tin cu cuminsa bira consciente, e hende tin cu realisa pa asina tambe, Duna e hende hiv tambe e tulsnan pa e rekonosé ku e tambe tin un responsabilidat, e tambe tin un tarea di kumpli ku niño. Pasobra si e tambe keda será den su luchtbalon, su seguridat, su comfort zone, nada no ta por kambia. Banko no ta por kambia e regla, seguro no ta por kambia e regla. Bo a komprende? Nadan ta be kambia e regla, konstitushonnan no ta kambia, tur ta keda einan. Ke mi mester tin un motor ku ta pone e outo kore, hasi e revisashonnan ku tin ku a revisá ora tin ku a siye pa e outo por sigui kore. Pero si nos keda para, para na lus kòrha, kere ku nò. E ta un samenwerking kaminda tur hende ta be traha huntu. Apesar cu nos por tin metanan diferente, propósitonan diferente, pero nos mester por contra otro pa sigui traha. Dirkly, mi sa cu nos a bin inspera riba e tema aki, pero e ta un tema basta grandi, bo por papá amplio riba dje, bo por bay hopi mas leu, pero nos ke yega mas leu pa. So, awe ta un dia di kòrda riba e sorbibientenan ku no a sorbibí, pero esunnan nos ta keda kòrda riba nan ku nan ta un surbibiente, pasobra nan tambe a lucha pa nan tambe por te. I esunnan ku si a sorbibí, ku ta sorbibí, ta biba un bida normal, nan tin un pareha, nan tin yu, nan ta keda un survivor. Den den final aki. Kiko nos por hasi pa hendenan ku no òf ku ta awona kumsa bebe remedi, òf nan tin sinku aña òf nan tin ocho aña ta bebe remedi i pa nan no pèrdè speransa pa nan tambe bira un survivor? Wak, Motivashon ta un kos pero. Ora bo bisa motivashon, bo ta pone e palabra, anto bo ta bai kuminsá duna e diferente direkshon. Di kiko bo ke menti ku motivashon? Pero mi ta kere motivashon ta e promé punto. Anto ora mi bisa motivashon, no motivashon di ami ku ta un Highway Counselor òf un Peer Educator òf un un un un boluntario entregá ku pashon pesé. No. Laga nos ban kuminsá. Si ta tras di kòrtina bo ke hasié, pero hasié. Laga nos ban kuminsá laga e bos zona. Si nos no ke duna kara, ban duna un bos. Anto ku tempu e kara ta bini. Ban kuminsá duna e bos ei. Ban laga e bosnan kuminsá rekshoná. Ban laga e bosnan kuminsá bisa e bèrdat bisa e realidat. Anto esei ta un komienso. Pasoba ora hende tende e bos, ora hende tende e bos konta su historia, konta su realidat, konta su bèrdat, e bos so por kambia hopi kos. Anto ora e momentu di e kara bini ta e kulminashon di ku Esaki t'e bos. Si nos kue den un forma bíbliko, ta manera Juan Bautista bisa, Mi ta e bos den desierto ku ta proklamá binida di e Salbador. Antori, laga si e hende no ke papia mustrando su kara, laga e ban kuminsá duna bos. Ban hunta e bosnan aki. pa nan zona den e desierto i laga hende sa ku tin speransa dikon ta importante bebe bo remedi, dikon ta importante buska ayudo i sosten, dikon ta importante pa bo sa unda bo por yega i bati ku tin hende ta skucha bo. Si hende no ke duna kara, anto ban bòlte. Ban busca e bosnan cu e papia. Ban graba e bosnan e hinkele den e contenido ponendo platas loke sea, pero e bos ta papia, e bos ta resona. Anto mi ta kere esey ta e prome cos cu nos por haci awor aki pa cuminsa laga e hende sintie cu. tin ohido ku ta skucha su bos, i pa skuchando su bos, mi sa unda mi tin ku bai pa mi haña e enkontrá e kara ku ta duna mi yudansa. Si un hende ke, un hende awor a ke wak òf djispues nan wak e programa, nan ke siña pa nan tambe bira un survivor, ke nan tin ku hasi pa tuma kontakto ku Kura Plus pa nan por siña bira un survivor? Simplemente yama nos na sinku djes tres kuarenta i dos kuarenta i tres. Bo ta haña mi mes komo HIV Counselor i Koordinador di proyektonan di Cura Plus. Bo ta bisa mi kiko bo ta pasando den dje i kiko bo tin mester di sosten, apoyo, motivashon. Nos ta hasié. I si bo ta sinti ku bo ta un hende ku ta bisa wak Graba mi bos bisando un mensahe. Bosnan tin mag di buta e plachas, e cosnan cu bo san ke, pero graba mi bos. Laga esaki bay riba un pagina. Laga un hende scucha, un hende ta mi testimonio. E por ta corticu of un mensahe positivo. Ey nos ta cuminsa. M'a comprendé? Yama nos, cinco dies tres, cuarenta y dos, cuarenta y tres. Of manda nos un un messing, un message, riba nos messenger, riba nos Instagram di Cura Plus, anto nos ta ban p'e. Pasoba ta cu stafnan di Morcoy nos ta yega e meta cu nos tin cu yega. Pero si nos no cuminsa un caminda, nos ta keda para, anto. E kos ta bira simplemente un kos di kòrda, nada mas. Wel, Dudley, masha danki mes pa bo tempu atrobe un bia mas, pa nos por para ketu un ratu riba e dia di dia di Survivor Day, Sobrevivientenan di HIV na Paviamentu, i manera e mensahe ta yega mi ta spera ku den futuro nos tin un mas grupo di Survivor i no mi so. pero mas grupo di survivor cu bo no mester bin television pa bin papia manera deo ta bisa usa bo bos bo bos ta haci masha efecto mes te ora ke yega nan e ta bisa bos di buricu ta yega shi ta yega shi ta cero anto na abo tambe na abo tambe pa bien riba e dia djawe am reconociendo bo como un survivor Anto Siki ta e inspirashon pa hopi Jesunan ku por ta ta na mitar kaminda òf a kuminsá i ta strògel pa pa pensa ku nan por yega un ai, dos te pa nan yega dies. Pasobra manera mi a bisa, si no ta e kara, ta e bos. Esei ta sigur, esei ta sigur. Danki Duttley. Manera mi ta bisa, no tabata fásil pero mi a pasa over di dje. Bon, nos ta mira otro bek mañan ku Dios kier den nos programa Ban Papia. bon, pasa feliz anoche. Dankie, sí. Okay. Si esei tabata ta e parti di Survivor Day ku nos a para ketu riba e dia ei, anto ta un dia ku nos tur tin ku para ketu riba dje. Anto pa asina ku. Bo por am Nan ta bisa por hasi bo hasi bo mes tambe un survivor. Manera Deuto lo bisa, tuma kontakto ku kura pues si bo ke ta un survivor pa asina ei ya bo sa ki bo por hasi pa bo tambe bira un survivor. Nos ta bini bek despues di nos programa Let's Talk parti dos pasobra nos tin un otro programa tambe ku nos ta papia derover di dje dea base